E kaha ana te kapa whutupōro wahine, arā, ko te kapa Manawatū Cyclones, ki te whakauru ko te reo Māori me ngā tikanga Māori ki roto i ō rātou nei whakahaeretanga katoa. I roto i te whakataetae Farah Palmer Cup, Tae rawa mai ki tēnei wā, kāre anō rātou kia hinga. Ko te whai ake nei ko te whānuitanga atu o ngā kōrero. He ai ki tēnei uri o Te Tai Rāwhiti, ko te whakaurutanga mai o te reo me ōna tikanga hei tukanga mā te kapa, kua pā mai tētahi mauri toa ki roto i te kapa, ki runga, ki waho atu hoki i te papa tākaro. E āhei ana tātou te hono atu ki ō tātou tūpuna, ana, koinā tētahi o ngā take. Um, koinei, koinei hoki ko te, re, oh, ko te reo Māori, ko te ao Māori, koinei te, te reo tūturu o Aotearoa. Tērā ko ngā tuahine Sturmy, Norotana mai o Te Āti Haunui-ā-Pāpārangi me Ngā Rauru. Ko Kahurangi te tuakana, he kaiwhītiki, nui te kaha, Ko Rangimārie te teina, he waewae parahutihuti ōna. E kaingākau ana rāua ki te tākoro ki tēnei taumata tākoro whutupōro. Tao tōku kuia, ko Ruapū te maunga, ko Te Atihaunuiapaparangi te iwi. Ki te tao tōku koro, ko Aotea te waka, ko Taranaki te maunga, ko Waitōtara te awa, ko Tūtaeporoporo te taniwha, ko Turi te tangata, ko Ngārauru te iwi, ko Te Ngāriki te hapū, ko Kaurangi te mea hou. I taku tau tuatahi he taina noa iho au ko tōku tau pia tuatoru i te tākaro i te whutupōro, nō reira he nui aku akoranga. Whai ake i tā mātou mutunga i te tau 2019, i tīmata tātou i tētahi atu tēnei pia kaupapa ko tō mātou waka. Nō reira, i te, i te ratau, i te matau, ki, uh, timata tātou ki te hangai tā mātou waka, arā, ināianei ki te haere tonu. Uh, ko Aotea te waka, ko Taranaki te maunga, uh, ko Waitotara te awa, ko Waipapa te marae, ko Ngā Rauru rawa ko Te Ati Haunui-a-Paparangi ngā iwi, uh, ko Ngā Ariki te hapū, uh, ko Rangimarie au. He maha rawa ngā Hua kua ako au i ngā toru tau pahuri kua takoro au, te whanaungatanga me te kotahitanga o te rōpū, ahakoa kei whea koe e noho ana, tino pukumahi ngā ngā tuakana o te rōpū ki te mauria mai he tikanga Māori ki waenganui i a mātou, ahakoa he Māori, kāore he Māori. I tēnei wā tonu, e ako ana te kapa i tētahi waiata Māori, ko Te Uri o Rangitāne, a Apiata Tīpene te kaitito o te waiata, nāna hoki i akona ki te kapa. Te ingoa o te waiata ko Te Waka o Te Awhiōrangi. He momo ingoa anō, ingoa Māori mō te tira nei, ko ngā Cyclones. I whakaaro ake au he atetai kupu e whakamana ana i taua Taua kupu Pākehā, engari anō e whakamana ana ngā kōrero o ngā tūpuna hoki, koira tētahi o ngā toki o Tāne, e noho nei tātou i roto i te takiwā o Rangitāne, Tānenuiārangi, nā reira, ka tika he momo hononga tērā ki te takiwā nei. He hononga tata tō te kapa āwhiorangi ki te kapa rarau pango me te kapa whutupōro wahine tokowhitu o Aotearoa. Ko ngā kaitākaro pērā i a Te Kāpene o Te Kapa Āwhiorangi a Salika Winiata, a Christina Su, rātou ko Te Kāpene o Te Kapa Tokowhitu Wahine o Aotearoa a Sarah Hirini, e kaha para ana i te huarahi mā te katoa. Ko Rachel Rakatau toku ingoa, ko Whakaponaki toku maunga, ko Ruakituri toku awa, ko Takitimu toku waka, ko Ngāti Kahungunu toku iwi, ko Te Reinga toku marae. Watching her lead that team in Tokyo was amazing, she was really composed in the semi final and the final, she did the right things at the right time, wasn't the, she didn't shine, didn't score, actually any tries but I feel looking in that she really um, held that team together and led them really well. I pai katoa ngā whakaharatau a te kapa, ā muri i te rauna tuawhā o te whakataetae Farah Palmer Cup, i toa rātou i o rātou tukinga katoa ki a Taranaki, ki a Te Tai Tokerau, ki a Te Matau a Māui anō hoki. Hei te wīkine e tū mai nei, ka huri tō rātou aronga ki te raki pai whenua.

Um, we've got a waka concept that everyone is in the waka and we've got three big rocks and that's Kotahitanga, Whānau and Whakapono. Koinei taku tau tuarua i roto i te kapa Cyclones. Um, he maha ngā he maha ngā wheako kua puta mai nā, nā taku urunga ki tēnei kapa. Ehara i te mea mō te whutupōro anake ēnei wheako e āhei ana au te haria ki te ao whānui. E whakapono ana tēnei kapa Mā te hāpaitanga atu i ngā taonga taketake o tēnei whenua, ko te hua ehara kia kounga ake hei kaitākaro whutupōro anake, engari hei whakatauira i te ara mā ngā kōtiro me ngā wahine ka uru atu ki tēnei hākinakina. Te mehemi te reo o te uru.